Moien, ech sinn d'Christiane an ech wollt iech eng Geschicht erzielen. D'Geschicht vum Lobo, engem klenge Jong, deen ëmmer Froen huet, de ganzen Dag Froen huet, mee iergendwéi kritt e keng Äntwerten. An duerfir decidéiert en eppes ganz Wichteges. Wat dat ass a wéi dat geet an ob dat och wierklech eppes bréngt, dat kann een an der Geschicht Somo Lobo hei am Buch liesen. Ech erzielen iech déi Geschicht elo. Firwat ass den Himmel haut net blo? Firwat mécht d'Kaffismaschinn souvill Kaméidi? Wéi kënnt d'Sensew an d'Hüb? Mamma, firwat ass de Schaum an der Bidde wäiss? Pappa, wéi séier fiert däin Auto? Wéi vill Stécker Schockela kommen an de Schocklaspotter? De Lobo huet ëmmer Froen. Du frees engem Lächer an de Bauch, seet säi Pappa. Lobo, elo net, so mer dat méi spéit, seet seng Mamma. Wann déi grouss Leit schwätzen, mussen déi Kleng roueg sinn, mengt de Bopa. Lobo, wann s du eppes soe wëlls, da muss du de Fanger weisen, seet d'Joffer an der Schoul. Kënnt Dir e bësse méi lues dobausse si, Kanner, rifft d'Nopesch. Lobo, Wat sees de? Ech verstinn dech net! freet d'Boma. Lobo, Ech hunn elo keng Zäit dir nozelauschteren, ech chatte mat menger Frëndin, seet seng Schwëster. Chatten, dat ass schwätzen, awer ouni Stëmm. De Lobo ass traureg, hie wëll jo nach esou vill froen, mee kee lauschtert him no. Wa kee mer nolauschtert, da muss ech och net méi schwätzen, denkt de Lobo an heemelt seng Kaz Pucki. Net méi schwätzen ass am Fong geholl guer net esou schwéier. Moies ass souwisou nach jidderee midd an huet keng Zäit fir dem Lobo seng Froen, dofir stellt hie keng méi. An der Schoul, do muss hien einfach de Fanger net méi ausstrecken, da gëtt en och net vun der Joffer opgefrot. An der Paus ass et e bësse méi schwéier, well jidderee wëll, datt de Lobo matspillt, am léifste Fussball. Mee am Fong geholl brauch een dofir jo seng Been an net onbedéngt seng Stëmm. Wann en eppes gefrot gëtt, da wénkt de Lobo mam Kapp fir Jo ze soen oder e rëselt de Kapp fir Nee ze soen. Wann en eppes wëll, dann weist e mam Fanger drop. A wann e Merci muss soen, da laacht en eng Kéier iwwert dat ganzt Gesiicht a weist mat dem Daum no uewen. Dat huet e bei deenen Erwuessenen esou gesinn. Wat e brave Jong hutt Dir do, soen d'Leit zu dem Lobo sengen Elteren. D'Joffer an der Schoul mécht him e lauter Smileyen an d'Heft, well en esou brav ass. A seng Schwëster fënnt hien endlech e coole klenge Brudder, deen net nervt. Just d'Boma, déi net gutt héiert, freet, So mol, Lobo, hues du deng Zong verluer? Nee, rëselt de Lobo de Kapp, seng Zong huet hien net verluer, hie ka se nach ganz gutt. erausstrecken, wann hie wëll weisen, datt him eppes net gefält. An hie schmaacht och nach de Schocklaasbotter an all déi aner gutt Saachen, well mat der Zong schmaacht een, dat hat seng Mamm him eemol erkläert. Net schwätzen ass mega! seet de Lobo heemlech zum Puppi. Owes, wa se all scho schlofen, schlächt d'Pucki nämlech ëmmer am Lobo seng Kummer. Do schwätzt de Lobo da lues mam Pucki an d'Pucki schnurrt mam Lobo. Si versti sech, d'Pucki an de Lobo. Haut ass keng Schoul. Et ass Samschdeg an och haut huet de Lobo nach net geschwat. Dat geet ganz gutt, fënnt hien, jidderee léisst hie mat Rou. Et ass wéi bei deenen Erwuessenen, well de Moien huet hien héieren, wéi d'Mamma zum Pappa sot, Mir schwätzen net méi mateneen. An duerno hu se allen zwee an hiren Handy gekuckt. De Ball ass iwwert den Drot geflunn. De Lobo hätt e falsch erwëscht, wéi en hannert dem Haus Fussball gespillt huet. Lo läit en do iwwer bei der Nopesch am Gaart. De Lobo klotert iwwert den Drot. D'Nopesch, déi ëmmer rifft, et wier ze vill Kaméidi, wunnt net méi do. Ween elo do wunnt, dat weess de Lobo net. Op eemol héiert hien eppes hannert sech. Hien dréint sech ëm a kuckt engem grousse Mupp mat virwëtzegen Aen an d'Schnuff. An elo? De Lobo weess net wat maachen. Fortlafen, jäizen, mam Mupp schwätzen, jo, mee schwätze mécht e jo am Fong geholl net méi. De Mupp billt eng Kéier kuerz, kuckt de Lobo a leeft dann hannescht bei d'Haus. Moien! Uewe beim Nopeschhaus steet e klengt Meedche mat blonden Trëtzen an engem grousse Brëll. De Lobo wénkt mat der Hand, fir Moien ze soen. Huet de Micky dech erféiert? Hie billt heiansdo, mee hien deet dir näischt. De Lobo rëselt de Kapp a weist mam Daum no uewen, fir ze weisen, datt alles an der Rei ass. Dat klengt Meedche wénkt och mat der Hand. Wëlls de hien eemol heebelen? Komm, e bäisst net! De Lobo geet lues bei déi zwee a streckt d'Hand aus, fir de Micky ze heemelen. De Mupp kuckt hien, hieft seng Schnuff a léisst sech dann heemelen. En huet esou e muussege Pelz, bal wéi d'Pucki, denkt de Lobo. Hie kuckt dat klengt Meedchen nieft dem Micky a laacht eng Kéier frëndlech. Ech heesche Lola an ech wunnen elo hei. Wéi heeschs du oder kanns du net schwätzen? Schwätze kann ech ganz gutt a ganz gär, awer net gutt kucken. Dofir hunn ech och deen décke Brëll. An de Micky, hie kuckt fir mech an ech schwätze fir hien. Ech gesinn dech nëmme ganz verschwommen a vu wäit, mee wann s de wénks, da gesinn ech dech gutt. Äddi, muer wénke mer eis erëm. D'Lola an de Micky ginn eran an de Lobo steet ganz eleng do, ouni eppes gesot ze hunn an ouni Ball, deen huet e ganz vergiess. Owes erzielt hien alles dem Pucki, mee d'Kaz ass schonn ageschlof. Deen anere Moien wëllt hien am léifste guer net eraus, fir dem Lola net ze begéinen. Mee hie muss onbedéngt an den Nopeschgaart, fir no sengem Fussball ze kucken, dee jo gëschter eriwwergeflu war. Et ass nach alles roueg an de Lobo klotert iwwert den Drot. Op eemol héiert hien nees eng Stëmm hanneru sech. Hien dréit sech ëm. Ass dat hei däi Ball? De Micky huet e fonnt. Hei! D'Lola steet nees op der Terrass a geheit de Ball a seng Richtung. Hie fänkt en op a wénkt eng Kéier mat der Hand, fir Merci ze soen. T'ass gär geschitt! Wëlls de spillen? De Micky spillt sou gär mam Ball! De Lobo kuckt d'Lola, hie laacht. Lola, komm eran, et ass Zäit fir z'iessen! Ech kommen direkt, Mamma! Kuck, Mamma, hei ass eisen Noper! Et war säi Ball, deen eriwwergeflu war. Moien, Noper, seet dem Lola seng Mamma, déi elo och op der Terrass steet. Hues du och en Numm? Ech mengen, hie kann net schwätzen, hie weist ëmmer just, erkläert d'Lola, esou séier, datt de Lobo emol net derzou kënnt, de Mond opzemaachen. Ah sou, ah schreiwen kann en och net, soss kann e säin Numm jo an de Buedem schreiwen, mengt dem Lola seng Mamm. Dem Lobo ass et e bëssi komesch, mee do moolt hien mam Fouss déi véier Buschtawe vu sengem Numm an de Buedem, L-O-B-O, Lobo. Lobo? Deen Numm hunn ech awer nach ni héieren. Mee so mol, Lobo, wann s de Loscht hues, kanns de jo bei d'Lola spille kommen, hatt freet sech bestëmmt. Jo, cool, Äddi, Lobo! A schonn sinn d'Mamm, d'Meedchen an de Micky am Haus verschwonnen. De Lobo hätt elo nach ganz gären eppes gesot, zum Beispill erkläert, datt hien eigentlech Laurent heescht, Mee datt hie sech selwer Lobo genannt huet, wéi hie nach kleng war, an duerfir rifft haut nach jiddereen hie Lobo. Mee wéi soll een dat erzielen ouni Stëmm? A wéi dat an de Buedem molen? T ass awer blöd, net ze schwätzen, seet de Lobo heemlech zum Pucki, déi grad vun hirem Tierche getrëppelt kënnt a sech widder dem Lobo seng Been dréckt an haart schnurrt. Si mengt dat sécher och esou, denkt de Lobo. Nom Iessen spillt de Lobo nees mam Ball, déi Kéier viraus, fir datt en net méi an de Gaart vum Noper flitt. Op der Strooss ass et sonndes roueg. Ëmmer nees schéisst en de Ball géint d'Gaardemauer. Dat mécht Spaass, awer och Kaméidi, a schonn héiert e seng Elteren a seng Schwëster, Lobo, maach dach keen esou e Kaméidi! Lobo, ech kann net a Rou meng Musek lauschteren! Lobo, sief roueg, et ass Sonndeg an d'Leit wëllen hir Rou! De Lobo zitt d'Schëlleren a schéisst de Ball einfach héich an d'Luucht, fir en dono ze käppen. Op eemol héiert hie Gebills. De Micky steet virun him a billt vu Begeeschterung, fir matzespillen. De Lobo schéisst de Ball erëm an d'Luucht an de Micky spréngt vu Freed mat. So mol, Lobo, kann ech och matspillen? D'Lola ass och op eemol virum Haus. De Micky billt d'Lola laacht an de Lobo fänkt de Ball. Lobo, schéiss mer de Ball, ech kann e gesinn, en ass jo grouss! De Lobo hëlt de Ball mat der Hand a schéisst dem Lola en. En huet guer net fest geschoss, mee d'Lola kritt de Ball net opgefaangen, e flitt widder säi Kapp a spréngt an déi aner Richtung. D'Lola laacht, dréit sech a wëll dem Ball nolafen. De Micky spréngt mat an d'Strooss, mee. Lola, Micky, stoe bleiwen, et kënnt en Auto! De Lobo jäizt ganz haart. D'Lola erféiert a bleift stoen, de Micky och. Den Auto bremst, de Ball rullt iwwer d'Strooss. Et ass näischt geschitt. D'Lola hat den Auto, dee lues gefuer war, net gesinn. Et ass richteg erféiert. Merci Lobo, datt s de mer gehollef hues, seet et a wëscht e puer Tréinen ewech. An ech hat gemengt, du kënnst net schwätzen. Jo, mee du hues de Lobo och net zu Wuert komme gelooss, Lola. Du schwätz och esou vill, seet dem Lola seng Mamm, déi aus dem Haus gelaf komm ass, erliichtert. De Chauffer vum Auto an dem Lobo seng Elteren, déi och heibausse sinn, komme séier bei hien a klappen him op d'Schëller, Gutt, Bouf, dass du sou haart jäize kanns! Owes am Bett verzielt de Lobo dem Pucki, wat geschitt ass, an datt et wichteg ass, schwätzen ze kënnen a kucken ze kënnen, an datt hien elo fir seng Frëndin Lola matkucke wäert. D'Pucki schnurrt zefridden. Just ewéi den Numm Micky fällt, hält se een Ament op ze schnurren.